Thiante u, vawiin hian thawnthu pawimawh tak mai hrilh duh che u ka nei, thil zirtir pawimawh tak nei a ni a. Mi hausa tak pakhat leh mir thei tak a hming la zar chanchin a ni. Chu mi hausa pa chu a hausa em em mai a. Khawvela thil nuam leh tha zawng zawng a nei a ni. Chawtui tha tinreng eiin rangka chak leh lunghlu a siam tle reuh tinreng a inbel a. Lalte leh mi pawimawh chauh ina an hak thin. Kawr ang te inbelin thawmhnaw man tam tak tak lei nan a pawisa a hmang thin a ni. Chu mi hosapa chuan in lian tak mai an khua a lian ber mai tur chu a nei a. A thiante tan ruai ropui tak te thein ei tur tui hnai tak tak a siam thin a, a pawisa a hmanna te chu a ngaihtuah ngai lo. He khawvela a mawh leh a duh zawng zawng zawng a nei theih avang chuan mi zawng zawng chuan an insikin an nawt em em vek mai a. Mahse chu khua mi zawng zawng chu amah nga van nei an ni vek kher lo. Mi hausa pa in ropui tak mai kawtah chuan mi rethei tak mai hut tawh. Pan bawm khat luai mai Lazara tih chu a awm a. A nun chu natna leh hrehawmna hlir a ni ve thung a, chenna tur in emaw nei engmah a nei lo a, kawr hak tur tha a neih loh avangin a kawrte chu a tet pheng phung mai a. Khawlaia a chen ringawt avang chuan a hriselna te a tha lo hle a, a taksa zawng zawng te chu panchhia dam thei loin a khat vek a ni. Khawlaia a chenpui ui te chuan a pan te chu an diahsak thin a, ei tur hmuh ve chhun te pawh chu khawlai ui te chuan an chuhpui thin a, a puarna tur khawp chaw pawh a hmuh loh avangin a ril a ṭamin a chak lo zual em em a ni. Ka ril a ṭam in ka va chau em? Ka theihtawp in nuam deuh zawk te neih tum in ka bei ve a sin le. Tua maw hian min khawngaih ve se, a nei bang tal pawh min pe hlauh mai se la aw. Lazara chuan ni leng in mi hausa pa chaw tui hmel tak tak te. te reuh leh thil hlu dang te an rawn dah lai te chu a lo thlir reng thin a. Nitin mai a heng thil tui hnai leh mawi tak tak lo thleng thin te hi tlem te chauh tal pawh ei ve thei la aw.

Mihosapa chu a thil tul ti a, khawpuia a kal chang te chuan Mihosapa gate bulah chuan Lazara chuan eitur tlem tal beiseiin khawngaih a lo dil thin a. Ka pu, ka pu, min khawngaih la, eitur tlem min han pe ta che, ka ri la ṭam nasa mai si a. Mahse, Mihosapa chuan a bengkhawn awh zo duh lo mai. Ni tin mai chuan Lazara mikhaw ngaihthlak tak mai dilna tlawm tak mai chu a ngaihthlak sak duh ngai reng reng lo va. Nuam sa takin a hun leh ni te chu mahni hmasial takin a chen chhun zawm zel a. Ni tin mai min kal pel a, mahse tumah reng in min ngaih sak lo. Ka tawrhna te hian tan chuan engmah lo mai a ni. Unau vek kan ni a, Pathian fate vek kan ni si a. Zan khat chu Lazar chu a thi ta a, a thlarau chuan a chhuahsan ta a.

Tichuan Lazar chu a natna leh tawrhna zawng zawng chu a lo tawp ta a. A thlarau chu vanram kawt chhuah ah chuan a han thleng chho ta a. Chatuana thla muang taka awm tawh turin Abrahama chuan a lo lawm a. Khawnge ka awm? Tunge nia? Ka fapa, lo kal rawh. Vanram kawt chhuah i lo thleng ta e. Abrahama ka ni a, Pathian mithlan nangmah thlahtute zinga mi ka ni. Mi hausaPa chuan hrem huna mei alh leh hrehawmna nasa tak tuar tura awm lai chuan Lazara Abrahama âng chhunga awm chu a han hmu a. Tichuan Abrahama puihna dilin a koh va. Ka pa, Abraham, min khaw ngaih rawh, Lazara kha han tir la, a kut zung hmawr tuiah a chiah se la, ka lei tih daihna turin, he maial hi a sa em a, na takin ka tuar a ni. Mahse, Abraham-a chuan a pui thei lo va. Ka fapa, khawvela i awm lai khan chantha i chang tih in hre tawh lo em ni? Mahse Lazara chuan ama pualin engmah a nei lo a, nang nuam sa taka i awm laiin a ni chu nitin nana nen hun a hmang a, a ni chu i kawt kai maiah a cheng a, nang chuan thil tam tak i nei a, chuti chung chuan mi rethei Lazara harsatna ti tawp turin puih i tum ngai em? I tum ngai lo a, chuvangin nang leh ke inkarah hian Lei kak nasa tak a awm a, i lo kal tlang thei ngai lo vang. Vanram leh meidil inkar chu zau tak a ni. Chuvangin, vanram nun chen tur chuan nun tha taka i hman a ngai a ni. Mi hausa pa chuan a hausakna dik lo taka a hman thin chu a inhmu chhuak ta a, a chhungte chu a ngaihtuah ta em em a, Abrahama hnenah chuan. Khawngaih takin. Lazara chu ka pa inah kal tir la. Lazaran a zuk hrilh chuan an awm dan tha lo tel an lo sim thei mahna. Tichuan nun tha zawkin an lo nung thei ang a, chatuana vanrama an awm ve theihna turin. Mahse, Abrahama chuan mi hausapa dilna chu a tih hlawhtling sak thei ta chuang lo. Ka fapa, i pate leh unaute chuan he thu hrilh tur hian Mosea leh zawlneite an nei alawm. Mahse, an ngaithla duh chuang si lo a. Mahse, mithi zinga ta tho lehin Lazara chuan thu a hril nghat chuan an awi ang a, an awmdan te an lo thlak thei dawn a ni. Mahse, Abrahama chuan mi hausa pa hnenah chuan ti hian a hrilh ta a. Ka fapa Mosia leh Zawlneite thu an awih lo chuan mithi zinga mi meuh tho leh thu pawh an awih chuang lo vang. Abrahama chuan mi hausa pa chu a kalsan ta a. Vanrama Lazara awmna ah chuan a kal ta a. Hei hi Lazara leh mi hausapa thawmthu chu a ni. Thih hnupiah lam ramah chuan mi hausapa chuan meitilah hrehawmna zawng zawng a hmachhawn a. Chutih laiin Lazara erawh chuan nuam in reng chenin kumkhua in van ramah a awm tawh dawn a ni. He thawnthu atanga kan zirtheite han sawi dawn ta ila. Mi hausa pa khan lei a dam lai khan a duh duh neih thei mah se, Pathian a ngaipui mawh lo a, chu mai bakah a mihringpui la zara te ang a ngaithah bawk a ni maw? Ni chiah e, kan thih hnuah hian kan pawisa neih te, bungraw tha tak tak kan neih te hian hlimna leh lawmna min pe thei lo a. Pathian laka rinawm taka kan nun a, kan mihringpui te kan hmangaih hian kumkhuain kan thih hnuah